Mía tɔgbuiwo be, Mawu ɖeka le mía si, Mawu sogbo li sa, Mawu kitikata, Mawu dahumotɔ, Mawu kitikata, Mawu dahumotɔ, Mawu kitikata, Mawu dahumotɔ. Fifi la, coronavirus yi do ɖe. Amesiame le avifa be Yesu Kristo neva xɔ na mí. Wotu sɔlimewɔe. Nye ɖeka ta, edzɔ dzi nam be wotui. Na ameɖewo nogbugbɔ yi woɖokui me. Be ne wònye be ne wotu sɔlime womageaʋui gbeɖegbeɖe o ɖe, leke woawɔ ayi ɖe dziƒoa? Ya hiã ka me ɖuku mí da ɖe? Ya yewo ŋlɔ agbalẽ vɔ ŋlɔ Biblia vɔ ɖe, ya wobe kpe fu le anyigba dzi ne eku vɔ ɖe, ne nava exɔ fetu. Ele do ame. Ele do ame. Ya wova do mía tɔgbewe. Fifia míaƒe ŋku ʋu. Miawoe meda akpe na mi be miawoe le ame dɔ vɔ miawoe le dɔ dzi vɔ. Nuyi medi be miakpɔ egbe nye be miaƒe Kristotɔwoe ƒe tatɔwoe, Kristo tatɔwoe, ame yiwo kɔ subɔsubɔ kɔ va na mi. Medi be miakpɔ be nukawo kɔ le mia ŋlɔa, nyateƒe kae le eme. Yesu Kristo aɖe eva nyateƒe alo ame ɖee le eteƒe le le photocopy dɔ wɔ. Eya medi be míakpɔ. Ne míakpɔ be Mawu yi yovowo kɔ va na mí, Italitɔwo kɔ va na mí, Amerikatɔwo kɔ va na mí, Francetɔwo kɔ va na mí eŋeawoe ɖe, Mawuɔ ɖe nyateƒe ɖe eyae nye Mawuɔ hã? Eyae wɔ anyigba kple dzia? Eya medi be mafia egbe alo magblɔ maƒo nu tso ŋu egbe. Meda akpe na subscribers woe. Miawoe le dɔ wɔm.

Ati kpekpewo subɔna wò menya Mawu o. Wo be womenya Mawu o. Ati kpekpewo subɔna wo menya Mawu o. Seselem le ameka wòkɔ ŋlɔ agbalẽ ebe le Greenland tsikpe dɔ dzi le Amerika gbe me ɖe. Anyigba la nyo ŋutɔ. Nu nyam wole anyigba me. Gake ɖe. Emenɔlawoe ɖe ati kple kpo subɔna. Mikɔ ema kɔ da ɖe akpa dzi. He yovo va anyigba dzi va Afrika mía gbɔ ɖe. Míayɔ woava tɔ asi be mínye ekpe kple atiwo subɔlawoe. Megblɔna be, Míawoe yɔna Hebiezowo dina. Yovowo menya ale yi woyɔna Hebiezowo dina o. Womenya ale yi wogblɔna tsi be ɖe wogblɔna na tsi be ɖe etsi megadza o. Mía tɔgbuiwo va se ɖe gbe ɖe woawoe gale tsi lé. Ne tsi be yeadza, woate ŋu abla tsi enu. Ne wobe woayɔ tsi, woate ŋu ayɔ tsi wòadza. Enye ʋe nyɔnu, enye ʋe ŋutsu. Nye meva mɔ dzi mava gblẽ Kristo ao. Yesu Kristo ɖe, tɔgbuiwo na menya be edzɔ amedzɔdzɔ wònye wòdzɔ. Vɔ le nye ŋu mɔ dzi ɖe, menye Yesu Kristo va ku ɖe ta wò mi eme ya gblɔ mi le o. Agava xɔ mí ame yibɔwoe ade mí le hiã me, mí me kpɔ nyee o. Am, ebe yi dzo. Ameyio lé teƒe aƒe wòdzo ɖe le Biblia me ɖe? Eŋlɔ ɖe eme be, Mia me ɖewo mianɔ ŋute haƒe yeatrɔ gbɔ va. Va yi xlẽ fi ma nyuie ɖe. Ne wòmekpɔ xlẽ fi ma ɖe, ebe, Mia me yiwo le fi ɖe, mia me ɖewo mianɔ agbe, miakpɔm, magatrɔ gbɔ va. Amewo ku 2000 years kple dzivɔ nye ya. Kple dzivɔ nye ya. Yesu Kristo mekpɔ gbɔ va o. Ok, mayi me. Vatican City. Roma Katlolikitɔwo meɖe kuku na mi, mitsɔkem, nye medi miaƒe ʋɔe o. Video yiwo mekɔ le ɖaɖa ɖe le mɔ dzi ɖe, ame ɖe ne ŋlɔe eƒe the same version le French me ne enye French tɔ ne nase egɔme. Va yi di secret yiwo le Vatican City. Gbã nu ɖeka yi na be nye wo dzim ɖe Roma Katlik mee. Enye Bremen tɔ ya wo dzim ɖe. Katoliktɔ ɖe yawo dzim, vɔ nye menye Katoliktɔ o. Egbe nye menye Kristotɔ o. Ehɛn. Ne Yesu Kristo va ɖe, makpɔ be menye ameyibɔ o, alo menye yovo ya ta wòaxɔm o, ao, agbe nyui nɔnɔ ɖee anye Kristo gbenɔnɔ. Vɔ yovowo va trɔ asi le agbalẽa ŋu megale egblɔ be, Agbalẽ nyo, gake vɔ̃wo sugbɔ le eme. Ta ne le vi ele ele ele nye ŋkɔ se ɖe video yiwo katã title yiwo me kɔ le dada ɖe ya me di be na di ne na kpɔ le wo phone dzi ekpɔ stone boy enyo ekpɔ shatawa le enyo ekpɔ sakɔ die enyo ekpɔ lil win enyo vɔ me kpɔ ebe ɖe ele nu ko yi veve sele sese le gɔme na we yi veve sese le megbe na we trɔ va yi ku ʋuwo susu me. Ya ta Togo gblẽ. Ame sia ame le vɔvɔ̃ be yeayi ku ya yi ɖe dzomavɔ me. Menɔ biabia aɖe bia va yi be, Dzomavɔ ɖe he Mawu le nuwo wɔ tso gɔmedzedzea me ŋkeke woame adre yi Mawu kɔ wɔ anyigba ɖe? Mawue nyi. Ewɔ dzomavokɔ kpe ɖe eŋua? Alo ewɔ xexeame vɔ wɔ nu sia nu vɔ wɔ amegbetɔ vɔ aƒo va wɔ dzomavɔ? Ʋu wo susu me amee bɔ. Eʋe nyɔnu eʋe ŋutsu me be ʋu wo susu me. Yata me va mɔ dzi. Míaƒe susu me ame di be ne wɔ aʋu. Nye megblɔ be va yi sa dzo. Nyemegblɔ be va yi subɔ Abosam o. Abosam klɔ egbe ma mele mía ameyibɔwo ƒe gbe me o. Abosam ɖe, egbe ma mele mía ameyibɔwo ƒe gbe me o. Mele yi eve me, evetɔwo ɖe mele míaƒe gbe me o. Abosam, Satana ɖe, mele míaƒe gbe me o. Tɔgbe na mía nye be Kristo, wobe Kristo. E, ede, ede gɔme. Tɔgbe, tɔgbe Kagbo, ede gɔme. Dɔkta Kagbo, ede gɔme. Be Kristɔ alo Kristo yi mi nɔ yɔyɔ ɖe. Me yovo ma te ŋu ayɔe o. Yatɔ trɔ asi le ŋu. Wo le eyɔ sigbe. Kɔ nu bubu kɔ tsa ɖe ŋu nyɔɔ. Tɔgbe na mi nya be, ne mi be mi ado gbe ɖa ɖe, woawu a? Mia tɔgbewoe doa gbe ɖa o die. Mi le Ghana mi le Togo sɔfo no kɔ sɔfo wame wo kɔ da ɖe fifi lae sɔfo wame asieke wo va yi xɔ eh, ŋuse le mia tɔgbiwo gbɔ afi wo va le sɔlime wɔ afi wo va le nukunuwo wɔ yovo no kɔ kɔ tɔ kɔ da ɖe ɖe efia be trick confidence tricksters ya nye yovo pe sɔfo wɔ. confident tricksters ya míatɔ ame yibɔ ɖewo gakɔ wo ɖokuiwo kɔ baka ɖe afi ma medi be wò susu me neʋu eya ta mele nya ya gblɔ le mɔ dzi nyemagblẽ game fũu na wɔ vɔ title yiwo me kɔ le ɖeɖefia ɖe medi be kɔ wò fon yi ɖe youtube yi ɖe facebook ne nàdi na ɖe ya ʋu wo susu me vo le wo luʋɔ me ne na vo le wo susu me ne na you live a better life mm. agbe ma medi be magblɔe ma nu ka ta wònye be gbemefɔ ya ko medi be mafia nu ya haɖe be mekpɔ be ame akpa gãtɔ le vɔvɔ na dzomavɔ dzomavɔ mele o eya medi be mate fli ɖe te na wɔ dzomavɔ mele o dzomavɔ ɖe mele o Fifi la, coronavirus yi do ɖe. Ame sia ame le avi fa be Yesu Kristo neva xɔ na mí. Wotu sɔlimewɔe. Nye ɖeka ta, edzɔ dzi nam be wotui na ame ɖewo ne wogbugbɔ yi wo ɖokui me be ne wònye be ne wotu sɔlime womagaʋui gbeɖegbeɖe o ɖe, leke woawɔ ayi ɖe dziƒoa? Bia ɖokuiwò, agbenɔnɔ vivivo ɔbe ɖe Yesu Kristo va nɔ agbe nyuie mi megbe o, mi xɔ Biblia. Vɔ agbe yiwo Yesu Kristo megblɔ nyitsɔ ɖe be Yesu Kristo klɔ atse gblɔ be ne teƒe ye nuwo do fifi la ɖe, ne sika le asiwò ɖe, va yi dzra sika nakɔ va yi ƒle eyi alo krante. Ya mi le Togo, mi le fua kpe tso gbe ɖe gbe ke va se ɖe gbe. Mi le Ghana me me be eʋe ŋutsu kple eʋe nyɔnuwe yovo fiafitɔwe kɔ agba kɔ kɔ wobo susu va yi nɔ e Berlin ma Afrika be ɖe yiwo ate ŋu afi mi nyuie ɖe ya wokɔ French gbe kɔ va na miatɔ yiwo le Togo me vɔ gbe ɖeka mi le dodo eʋe gbe ya womete mi womete ŋu xɔe le mia si o. Mía me yo mi le vota region yo nye mi nye vea wɛ ɖe. Mi le yevu gbɛ ɖo. Vɔ eƒe gbɛ wo me xɔɛ le mía sio. Ale ko wɔ abe tsatsa me le mía dɔmɔ. Ya mía tɔ yo tso kaka Benin. Va do Togo me. Mi sugbɔ le fima gake ame ɖe le zidzi le le Togo dukɔ me wo me kpɔkpɔ wo nya wo ahui. Eƒe dukɔ me kpɔkpɔ be ɖe. Efiawoe ne wonɔ teƒe ɖeka, ne wova yi tu míaƒe dukplɔla ma be ɖe míde kuku dukplɔla, etɔgbuiwò tɔe nye zia? Alo edukplɔɛ le? Menye fiazikpui ye o. Ya mí le fi ma, wole amewo wu le amewo baka le wo yi le le gbɔgbɔ. Ya mí le sese, mía ame ɖewo dzi mí ɖe eme, vɔ mí kpɔe be menyo o, wo menɔa agbe sigbe o. Ya hiãkame ɖuku mí da ɖe. Ya yewovo ŋlɔ agbalẽ vɔ ŋlɔ Biblia vɔ ɖe. Ya wobe kpe fu le anyigba dzi ne ku vɔ ɖe. Ne nava xɔ fetu. Ele doa me. Ele doa me. Ya wova do mía tɔgbewe. Fifia míaƒe ŋku ʋu. Ya ta me kɔ nu ya wokɔ va da ɖe mɔ dzi. Ne nakpɔ. Vatican City tɔwo ƒe secret yewo kɔ wla. fifi la ɖe eŋku ʋu enye ɖe nyema nyema nyema nyema va ke ɖe ŋu lo wo ŋutɔ va ke me fifi la ne me yi ɖe kɔmputa me ya me bia se be Yesu Kristo ƒe dzidzimeviwo ɖe wa woatɔ asi be wo le France Yesu Kristo le woƒe dzidzimeviwo ɖe wo be wo kpɔ wo le France wo wɔ DNA test na Yesu Kristo ƒe dzidzimeviwo wo kpɔ be wo le France Ne fukpekpe te ŋu wɔ ɖe, wò susu me aʋu. Enya sɔe le asinye medi be magblɔ egbe ma. Ghana kura tse mele mía kpa o. Sɔfo vivivowo, nyateƒetɔ aɖewo le ya, vɔ makpɔwɔe o. Vɔwɔlawo sugbɔ wu. Vɔn ɖe wawe sugbɔ wo. Me be va yi ka hadzigba ɖe me. Ɔ be ɖe le Greenland tsi kpe to dzi le Amerika gbegbe. Anyigba la nyo ŋutɔ gake ameawo gblẽ. Ame kae wɔ ameawo? Ame yiwo gblẽ woawoe kɔ Biblia kɔ va na mí be míawo míexlẽ. Woawoe le mía fi tso gbeɖegbe ke va se ɖe gbe. Ya ta ko France gbe be mía makpɔ ŋgɔgbedodo. Fifi la coronavirus yi do Madagascar tɔ tɔwo kpɔ amatsi kɔ va na mí ɖe. Wobe tsɛ ta wokɔ amatsie kɔ va. Nu ka ta wokɔ amatsie kɔ va? Amatsie ɖe le dɔyɔa? Mabia se lo. He mí le kuku ɖe woto ŋkpɔ dɔyɔgbe na mía? Woƒe paracetamol yi no na mi paracetamol a ayɔ dɔ ta na wɛ. No yɔ dɔ ta na wɛ vɔ ɖe. Cɛ wo ga wɔna. Ava gble dɔ ka vi wɛ na wɛ. Ya fifia mi kpɔ organic mi le nunu zɔ la me le mi ase la me se le mi asi ɖe. Wo va le aƒa do ɖe mi eta. Ame yi bɔ ʋu wo susu me. Ne Mawu ɖe le teƒe ɖe ɖe. Mía tɔgbuiwo a, Mawu yi kpɔ dziwò, Mawu na be wo dziwɛ. Eva, wò nana tsi dzana ɖe ame nyuiɛ kple ame vɔ̃ ƒe agble dzi ɖe. Ao, ma gblɔ be ɖe no va wɔ slavery o. Ne ame ɖe tsi na wò be Mawu ɖe dɔ ame ɖe be no va na mí wɔ slavery ɖe, me tsi na wòɛ. Enye ma ne ga nɔ gblɔ, ame, ame flu gbe ya nye gbe ma. Ame flu gbe ɖe ya nye gbe ma. Me ƒo nu sugbɔ. Vayi ka nu me wo tse ʋu wo susu me menye YouTube kple Google eʋu ɖeka le wo ku Google ɖe eya edzi YouTube yata me ne me be ma ƒo nu ko me yina ɖe YouTube gbã aɖe be menye ame ɖeka ye o ne kpɔ be ame etɔ̃ ame ne ƒo nu o nya be nyateƒe le fi ma ko ɖe akpɔe yovowo le leke me most of the video yi me nɔ ɖeɖe fia ɖe menyo yovowo ŋutɔŋutɔ ekɔ va o black Americans woawe sponsor Black Americans o ɖe woawe sponsor ta ma. Nɔvinye, nɔ kaa me, ma video na ame ɖe, be nye me be ɖe, wo ŋku me ɖe, ne ʋu ɖe na ɖe ŋu. Hmm. Ma video na ame ɖe, ne ekpɔ be ɖe, na ɖe le, yo dze be ne wa srɔ, me nye ɖe ko anɔ Lil Win kpɔ wa nɔ nuko ao. Agbe wɔn ke. Mebia da gbe na ame sia ame, Mawu Sogbolisa, Mawu Dahuwɔtɔ, netu tsifafa kɔ ɖe mia kpetɛe ƒe dɔwɔwɔwo dzi. Neva eme na mí nenema. Míaganɔ ka me? Nya tɔgbuiwo be, Mawu ɖeka le mía si, Mawu Sogbolisa, Mawu Kitikata, Mawu Dahuwɔtɔ, Mawu Kitikata, Mawu Dahuwɔtɔ, Mawu Kitikata. Mawu ŋutɔ. Come on.